Mela, nibdew bl-ewwel punt importanti ħafna. Il-sistema eh, tal-pensjoni li għandna mhm.
mhijiex iddiżinjata, mhijiex iddiżinjata biex ittik ehm, eh, pensjoni, dħul ta' pensjoni li huwa qrib ehm, dak ehm, il-pakket li inti kontaqla waqt li kont taħdem. Però, kif inhi maħduma s-sistema tagħna, waqt li l-prinċipju soċjali huwa ta' żewġ terzi fuq il-paga bażika, hawnhekk tajjeb li naċċenna fuqha, jekk inti għandek pakkett ta' 27,000 euro Ngħid li l-paga bażika hija 18,000 u l-ieħor huwa production bonus u l-ieħor huwa transport allowance, right? Il-pensjoni, il-kontribuzzjoni tiegħek ma titħallas fuq is-27,000, titħallas fuq dak il-18,000. Dan għandu impatt għax ovvjament iżjed ma tkun għolja Eh, l-inkam sa' ceiling, sa' nispjega ceiling xinu, iżja sa' tkun olja il-pensjoni, il-pensjoni tiegħek. Alright, so dik hija l-ewwel pass importanti ħafna, right? L-ewwel pass importanti ħafna. Issa ehm, il-pensjoni mela s-sistema mela l-pensjoni tagħna nerġa' ngħid hija maħduma fuq eh, ceiling, il-ġargin huwa maximum pensionable income. Okay? Da ceiling Waħda mill-affarijiet importanti li għamilna fil-riformi, right, qabel da ceiling ma kienx iċċaqlaq. U dan huwa da krea effett negattiv ħafna għal minnu pensjonant illum. Għax bejn il-79 u 2004 Is-ceiling kull ma ċċaqlaq qisu b'elfejn euro waqt li l-paga l-average wage, il-paga medja, żdiedet ma nafx kemm. Allura r-relazzjoni bejn il-paga medja u l-pensjoni medja intilfet. Ġifieri purchasing power mill-paga u purchasing power mill-pension income intilef. Mela, waħda mill-affarijiet importanti ħafna li għamilna hija, u qed nitkellem hawn għal cohort right time tiegħek eh, bejn 21 u 41. Um, li għamilna mekkaniżmu biex kull sena da ceiling jiżdied. Okay. U jiżdied formula um, li hija um, mibnija b'żewġ elementi. Waħda l-inflazzjoni eh, li ġejja mill-pagi u l-oħra l-inflazzjoni li ġejja minn dak nsejħu retail goods. Issa, f'ekonomija normali, eh, l-inflazzjoni tal-paga tiżdied ħafna iżjed maġla minn eh, l-inflation tal-retail goods. Daw l-aħħar sentejr ma kienux normali. Rajt, rajna kif nafu, eh, mħabba l-gwerra u l-enerġija, u mbagħad l-enerġija l-impatt fuq l-ikel, il-grain tal-Ukraine ma jistax jiġi esportat, etc. Allura rajna, però normali, rajt, tizdit, tizdit, il-paga tizdit tizdit. Allura l-formula hija eh, eh, mamula minn 70% eh, mal-inflazzjoni tal-paga u 30% mal-inflazzjoni tal-goods, tal-goods, okay? U mindu daħħalna dal-indexation, il-maximum pensionable income, il-ceiling, right, zdiet minn 15.500 għal 27.800, okay? Li hija hija żieda sostanzjali. sostanzjali. Okay. Issa kif tinħadam il-pensjoni hija inti ma tuħux um, is-ceiling, inti tuħu żewġ terzi ta' dak is-ceiling. Mela. Mela, jekk jiena għandi paga illum paga, all right, ta' 35,000 euro, mm -hmm. right, u terajt illum, Il-massimu pensjoni meta nittikja kollox, right? U ħafna nies ma jittikjawx kollox, hija 18,000 plus or minus. Mela, eh, ħakka tajn, ħakka tajn, right? Malla luq ta' żmienek eh, meta meta għandek tirtira, eh, situazzjoni finanzjarja tiegħek jekk ma preparajċ għaliha,

dak li qed tħallas, li qed tħallas, li qed tħallas, li qed tħallas għalih. Sfortunatament, parti ehm, l-edukazzjoni li dal-aħħar snin ehm, l-edukazzjoni finanzjarja u diskussjoni fuq il-pensjonijiet li bdiet so u zammet baqgħet fuq l-aġenda ehm, mill-2004, ħafna nies għadhom ma jafux ma jafux kif taħdem is-sistema tal-pensjoni. Ehm, jiena kont immexxi ehm, waħda mill-aħħar affarijiet li għamil dal-aħħar il-gvern kien tani il-privileġġ biex nissetja għafas biex nagħmlu edukazzjoni finanzjarja jisimha ġemma. Ehm, s-sibuha ġemma.gov.nt. U qabel ma tlaqt waħda mill-aħħar affarijiet li għamilna kien riċerka ta' kemm nies li twieldu wara 1962, ġifieri l-cohort tiegħek, u nissuġġerilek anke taraħ inti, meta saqsejniehom numru ta' domandi, fil-maġġoranza assoluta ta' dawn id-domandi, 90% irrispondew ħażin. Mela, xi tfisser dik? li jiena potenzjalment qed nuħu deċiżjonijiet li se jaffettwani mhux illum, se jaffettwani hekk inti 40, 25 years down the road, jekk jiena 25, 40, 40 years down the road, all right? Informazzjoni żbaljata li meta jista' jkun, jista' jkun li naraf Alright, u l-probabilità għax aħna bħala umana din hija din hija xejn id-dinamiżmu mbagħad huwa importanti kif tagħmlu. Aħna bħala umana, umana mhux Malti, ġifieri, ma narawx fil-futur. Alright, insejħula miopja. Alright, ma naraw kien Ġappuniż, Amerikan, Ingliż, Brażiljan, ma narawx fil-futur. Qasna fuq jiġri għadam, Min qatt daħlitlu f'moħħu li l-Ewropa se terġa' jkollha gwerra f'nofsha? Aħseb ara sa jiġri, sa jiġri, sa jiġri 40 sena oħra. So, aħna magħmulin u probabbli hija safety mechanism ukoll. Mhux hekk hija safety mechanism ukoll. Imbagħad aħna mhux il-Maltin, aħna bħala uman imbagħtu ukoll minn dak li huwa inertia. Mela, fejn tidħol l-inertia? U jien 40 sena oħra, u iwa sena mela xar li d-dieħel, għala bieċa xogħol, ma morċ, u iwa sena mela sitxu oħra, 40 sena oħra, nilħaq. Tispiċċa ma tagħmilix. Issa, mela, il-fatt li l-sistema tal-pensjoni ma tikx dħul, rajt li huwa viċin dak li inti kontet taqla jekk id-dħul tiegħek huwa inqas mit-two thirds tas-ceiling. Ġifi jekk mhm. jiena dħul tiegħi kien 18,000 mhm. u nittikja, nittikja, nittikja kollox, sa nħod sa nħu pensjoni ta' 18,000. Right, two thirds tas-ceiling. Jekk jiena kelli 40,000 u nittikja kollox, sa nħu 40,000 sa nħu 18,000. Mela, ehm, l-ewwel ħaġa rridu ehm, nassiguraw eh, u n-nies għandhom juħdu interess u għandhom juħdu interess għax meta nitkellmu fuq l-irterar Right? Maħniċ għed nitkelmu sena jew tnejn. Għed nitkelmu fazi ehm, importanti u twila right? tal-ħajja tagħna. Ġifieri jekk wieħed jistudja eh, il-cycle ta' kif aħna bħala umana nġibu ruħna fejn jitħlu l-flus, right? Inti li ssib hija bejn 18 il sena l-ewwel income jew 24 sena kmor jew 22 sena meta mort l-università whatever. U ħadd l-ewwel job tiegħek, il-probabilità hija li lista tkun fuq. Għandek l-ewwel income, u ta' sifer, ta' pixiex, rajt il-karozza, eccetera. Meta tibda toqrob ehm, u aħna sort of lower will jitwielet jisu 31-32 years, meta tibda toqrob biex ehm, issir f'engagement serju sa partner, t-sowweċ, whatever, raj bejn 28 u 32. kif konna nitkellmu dal-ħodu li eh, għandu l-opportunità juhu eh, sajajnu il-ġenituri tiegħu jew tagħha, ma mhux kulħadd għandu dik għandu dik l-opportunità. Hemmhekk sa tidħol inti probabbilment eh, fl-ikbar żewġ kost ta' ħajtek. Għalek jek eh, ummok u missirek ma tawx flet, ok? Eh, tixtri dar?
Tixtri dar, u nafu kem jiswaw, kem jiswaw u bli marata et jolu, mela għandek mortgage, alright? So. Għakaj eh, kollok, tifel, jina tiflandi, naf kem kienet tiswili, you know, għandek 20 sena, għandek 20 sena. So, bizajja, mela, mela, f'dak il-periodu, se jkun probabli l-iktar periodu diffiċli Għandek għandek momenti meta jibdaw l-iskejjel, għandek it-tfal, per eżempju. Mm. Jibdaw xi sport eh, ġdid, eh, eh, jibdaw xi strument. Ekku,
għandek karozza mar l-arklaċ u mm. il-budget tijak u li jum, għandek dak li nsejħulu rainy day fund, mm. daqqa waħda ħarbtek, you know. So, un-baħt, mortgage jitħallas, tfal talqu, jew madhomx jiddependu daqs kemm kienu jiddependu jindependu qabel, eh, bejn wieħed u ieħor għandek għandek 50 sena. Mm-hmm. Issa, eh, jekk inti ma bdejx tipprepara qabel biex dak il-gap, biex dak il-gap għaraj bejn xittik il-pensjoni u xittik u xittik il-salarju, ma tibżax tipprepara qabel, 50 years eh, is late. Right? Biex inti tibni, biex tibni, biex tibni safety net in 50 years is late. Is late. Right? Għax, all right, tista tibqa taħdem. Man bat, min jaħdem għax pjaċa jaħdem, min jaħdem għax ma jistax hemm il-mod ieħor u sa jkollu jaħdem għax bil-pensjoni biss jew miskalkula jew whatever u jaħdem. So aħna dejjem argumentajna, dejjem argumentajna. ħadet ħafna żmien biex tidħol u jina waħda minn dawk l-affarijiet kif konna nitkellmu l-aħħar darba kienet no-brainer u ehm, fl-opinjoni tiegħi eh, Gonzi kien misled ehm, meta ġejna għal eh, third pension. Ehm, domna biex għarmin konna rekomendajnija fit-2004 eh, daħlet wara tbidlet l-amministrazzjoni fit-2013 Fit-2017 jekk minn sejjer żbalja daħħal eh, fit-2015, 2016 daħlu l-ewwel prodotti eh, li inti ġemma għall-irtirar għall-irtirar tiegħek. Privatament. Privatament, issa. Eh, mela, għanajdu, inti, inti tista ġemma in any mechanism. Għek jina għand il-flus. Tista t-investi fi propieta. Għanix fi propieta, għarajt. Imma, tista' tinvesti stocks and shares. Ħafna nies jekk ħares lejn l-aħħar lejn id-data, partikolarment partikolarment dak li huma 35 and over, sa nitkellem 2018 sa mhm. l-istudju. Ma jħossuhomx komdi jinvestu f'stocks and shares, mhux mhm. bħal Amerikani, kulħadd għandu l-portfolio tiegħu, eh, ma jħossuhomx komdi. Eh, allura risk appetite huwa baxx. Allura jippreferixxu jinvestu ehm, eh, deposits u dawn l-affarijiet kollha ma nafu. Fixed account ta' eh, iva, fixed account, fixed imma nafu bejn il-2010 u 2021 dawna kienu inqas ma' 1%. Jekk ma kienu zero, ġifiri, eh, ġifiri, eh, ġenerazzjoni sħiħa ma ħadet xejn. U f'dak il-każ il-flus jitilfu l-valur minħabba l-inflazzjoni. Ekku, jitilfu l-valur minħabba inflazzjoni eh, u silġa. Mm, silġa d-dub.
Silġa d-dub.
Mela, f'da kollu, f'dan da kollu, rajt għadna isma' Kif nistgħu nagħmlu mekkaniżmu li huwa attrajanti biex persuna speċifikament, ġifieri għax jiena fixed term deposit nista' nifhmu meta rrid. Mortgage nista' noħodha meta rrid, jekk għandi biex noħodha. U dan huwa il-private pension. Mela l-instrument jaħdem hekk. L-instrument jaħdem li, li inti bejn 18 sena sa minn 18 sena l-qoddim, tista tuħu private pension. L-lumaw ħafna fis-suq li jiprovduħ. Skużawni. Hemm ħafna li joħduh, eh, jipprovduh fis-suq, però għadna kif, kif, kif sanħajru din l-inerxja li tkellimna fuqha, din miopja li tkellimna fuqha, kif, kif, kif, kif um, will we overcome it? Ma vintajna xejn, ma vintajna xejn ġifi pajizi oħra jilom jom luħda diċaturi ta' żmien qabel. Għal qed eh, imorru lura teorija tiegħek tal-bidu li jisma'
Titgħallem mill-iżbalji li għamlu. Titgħallem mill-iżbalji li għamlu. Huma semmilek eżempju, per eżempju, mela għadna isma' għati tax credit, għati inċentiv. U s-sistema ġiet iddiżinjata li persuna sa massimu ta' 3000 euro fis-sena mhm. kontribuzzjoni, mhm. inti skont il-pakket li tuħu ma' dawk li qegħdin magħhom aħna miżerjament tagħmel 60 euro fix-xahar. Oħrajn ma nafx ma skont ma' min tmur insomma. Però hekk inti tagħmel 30,000 euro aw x'qed ngħid, 3000 qed ngħajjas. 3000 nixtieq. Hekk tagħmel 3000 euro fis-sena għandek tax credit ta' 25%. Fi 25% tax credit huwa 700. 25% fuq dawk 3000. Li huwa 750. Mhux tuxata, it's good. Can it be better? Dejjem, dejjem, mm-hmm. right? Mm-hmm. Mbagħad nitlu ħafna argumenti, is it a tax avoidance, is it a tax evasion, is it a new saving, is it a substitute saving, mm-hmm. ċendejja in-nies. Imma mbagħad hemm ħafna argumenti bħal kollox. Mela, issa, kif eh, eh, meta niġu biex inġemmaw, hemm prinċipju sempliċi, sempliċi, sempliċi ħafna, right? li huwa time, ħin u compound. Time mm -hmm. and compound. Mela jiena ta' 25 dejt inġemma 1000 euro naqsamhom 80 kemm jiġu 80 euro, 85 euro fix-xahar, all right?

Issa waħda mill-azzjonijiet lezzjonijiet li tallimna u l-Ingliżi reġgħu repetuha nifhem għalfejn imma naħseb huma żbal żbal kienet li l-Ingli kienet li inti stajt tillikwidah dan il-xismu, dan l-investiment li qed tibni, right? U x'ġara, ħafna nies mhux tillikwidah dejjem, imma meta tiġi biex tuħdu, right? Meta mal-rata tal-irtirar, x'inti għalhekk daħħaltu. Kont uħdu kollu cash. U xġara, ħafna nies nifquhom holidays il-Bermuda, Bahamas, u da, għalfejn baqa bl-istess problema. U n-nies baqgħu bl-istess problema. Allura, li kienet lezzjoni, għadna li aħna ma rridux hekk. Infatti, il-modell. Ma jek ma t-likwidomx kif kif ħatoħlom. Mela, aħna, aħna l-modell li kreja, aħna hija mm. li meta niġi biex nillikwida, mm. ma nħdux kollu, Nuħu 30%. Eh, mbagħad uħdu biċċa biċċa. Mbagħad nuħdu biċċa biċċa. U dak it-30% mm. nuħdu tax free. Mela jiena nuħu eh, mm. il-credits, right, eh, over the period li jiena nibnihom. Issa ġviri inti xorta tħallas il-taxxa fuq dak, bux il-30%, il-70%. L-oħrajn tħallas il-taxxa fuq għom, Iva.
Mela, tlaqna?